Amerika an den amerikanesche President et fäerdeg bruet huet, de Premierminister Netanjahu derzou ze bréngen, de Krich am Noen Osten, am Gaza opzehalen. Mir hoffen, datt esou schnell wéi méiglech genuch Nahrungsmëttel an aner medezinesch Hëllef an de Gaza erabruet gëtt. A mir wäerten och als Lëtzebuerg, als Europa alles maachen, fir all Initiativ ze ënnerstëtzen, déi Fridden an der Regioun bréngt. Et war an deem Sënn, wou ech am Numm vu Lëtzebuerg jo och op der UNO zu New York Palästina als Staat unerkannt hunn, well mer der Meenung sinn, datt d'Populatioun vun Israel an d'Populatioun vu Palästina musse kënnen a Fridden a Wuelstand niewentenee liewen. Haut, wéi gesot, ass en Dag vu Freed a vun Erliichterung an ech sinn esou frou fir déi Leit, déi do aus der laanger Gefaangenschaft komm sinn, méi wéi zwee Joer, an kënnen nëmmen hoffen, wéi gesot, datt dat Fridden an der Regioun bréngt. Et ass och e Moment, wou ee muss hoffen, datt et och Fridden an der Ukrain gëtt, well et gesäit een, datt Mënschen zu villem fäeg sinn, Béisem a Guddem, an dat et u politeschen Decisiounen hänkt, fir kënne Fridden erbäizebréngen. An duerfir och en Appell un déi, a virun allem de President Putin, deen de Krich an der Ukrain ugefaangen huet, sech ze iwwerleeën, un de Verhandlungsdësch ze kommen, do wou de President Selenskyj schonn wollt higoen, mee fir fir ze verhandele brauch een der zwee, an heiansdo drëtter a véierter, déi drécken. An och do wäert Lëtzebuerg seng Roll spillen. Mir hunn Iech de Mëtten invitéiert, fir iwwer eppes ze schwätzen, wat eigentlech mat all deene Konflikter direkt an indirekt zesummenhänkt, nämlech wéi kann een eist Land, en Deel vun Europa, Preparéieren op alles dat, wat vu Geforen a Risken op eis duerkënnt. An déi Geforen a Riske si ganz ënnerschiddlecher Natur. Dat sinn, jo, klassesch Krichsaktiounen, mee dat sinn och Cyberattacken, dat sinn Dronenattacken, dat sinn Attacken op eis Demokratie an de soziale Medien, dat sinn Naturkatastrophen, An nach vill aner Risken, déi mat der Zäit evoluéieren. Et kommen ëmmer erëm neier derbäi. An déi eng gi vun der Natur geschafen an anerer leider vun de Mënschen. An d'Aufgab vun enger Regierung, d'Aufgab vun engem Regierungschef ass ze kucken, datt Leit a Fridden, a Wuelstand, a Sécherheet Kënne liewen, an de Schutz vun der Bevëlkerung ass dobäi e wesentlechen Deel. An dat ass d'Zil vun der nationaler Resilienzstrategie. Dat Wuert Resilienz ass jo eent, wat mer eigentlech an der Vergaangenheet wéineg gebraucht hunn. Mee et seet villes aus. Et seet aus, datt ee erëm muss opstoen, datt ee muss iwwerliewe während enger Kris, datt ee weider während der Kris kann existéieren an datt een dono do steet wéi wann déi Kris net oder bal net geschitt wär. D'Widderstandsfäegkeet vun engem Land, dorëm geet et an duerfir hu mer decidéiert och an engem europäesche Kontext och zu Lëtzebuerg eng national Resilienzstrategie ze maachen. De fréiere finnesche President Sauli Niinistö huet op Demande vun der Europäescher Kommissioun e Rapport geschriwwen, deen eis och inspiréiert huet an dëser Aarbecht an deen déi schéin Iwwerschrëft dréit, Mir si méi sécher zesummen. Hie wëllt Europa stäerken, zivil a militäresch. Preparedness and readiness, preparéiert sinn a prett sinn. An dat ass d'Zil vun enger Resilienzstrategie an dat ass déi, déi mir elo an Optrag ginn hunn a gefrot hunn, den Haut Commissariat à la protection nationale an Zesummenaarbecht mat villen Acteuren ze maachen. Déi Risken, déi mer wëlle kucken, si ganz ënnerschiddlecher Natur. An déi Organer, déi musse fonctionnéieren, an déi Elementer, déi ee brauch, fir datt de Stat fonctionnéiert, sinn och ganz ënnerschiddlecher Natur. An et geet eis am Fong drëm, datt mer dat Ganzt Kohärent an zesumme kucken. Mir hunn haut scho sécherlech och virun dëser Resilienzstrategie eng Rei Pläng fir a spezifesche Situatiounen ze intervenéieren, sief dat bäi Héichwaasser, sief dat wa zu Cattenom eppes géing geschéien, sief dat bäi anere Katastrophen. Mee seelen. Mee seelen hu mer dat Ganzt zesumme koordinéiert gekuckt, datt mer also all déi sektoriell Strategië wëllen zesummeféieren, datt mer eng besser Zesummenaarbecht tëscht zivilen a Militärstrukturen hunn an eng besser Zesummenaarbecht tëschent lokalem an nationalem Plang. Dat ass eis Zilsetzung, mat där mer fueren. An do sinn och zwou. Zwee Aspekter, déi mer och ganz wichteg schéngen, déi ech do géing wëllen nach ënnersträichen. Dat eent, dat ass dat, wat am Ausland oft genannt gëtt, notamment a Finnland, wou mer eis dat ukucke waren, eng Whole of Government Approach an dat aner ass eng Whole of Society Approach. Whole of Government heescht, mer maachen alleguerten zesummen, all d'Ministèren, an dat huet och iwwregens hei ganz gutt geklappt bei der nationaler Resilienzstrategie, mä och d'Gemengen, d'lokal Autoritéiten, all déi Administratiounen, déi vum Stat ofhänken, zesummeschaffen, fir eis Bevëlkerung optimal ze schützen. An whole of society, wéi d'Wuert et seet, dat jiddweree matmécht, dat et net just eng Aufgab ass vun der Police, der Arméi oder dem CGDIS, mee dat jiddwereen en Deel vun där Preparatioun ass, fir prett ze sinn, wann eppes geschitt. A mir hoffen, datt et net geschitt, mee wann ee gutt preparéiert ass, dann ass dat wat geschitt, wann et da geschitt, scho e bësse manner schlëmm. Dat ass d'Philosophie, mat där mer dat heiten ugaange sinn, op déi mer elo eng Strategie stoen hunn. Mä eng Strategie ass nach net fir all Situatioun d'Äntwert. Bei verschiddene vun deenen Elementer an där Strategie ass et e kontinuierlechen Effort, deen ëmmer erëm muss gemaach ginn. A bei aneren Aspekter hu mer schonn eppes oder mer mussen dat nach e bësse méi am Detail ausschaffen. Dat ass déi Aufgab, déi no dëser Strategie elo wäert geschéien an déi, wéi gesot, ënnert dem Lead vum Haut Commissariat à la protection nationale gemaach gëtt. Dat ass eng wichteg Aufgab. Dat ass eng Aufgab fir eis ganz Gesellschaft. Mee dat ass natierlech eng Aufgab och fir d'Regierung, déi muss kucken, datt d'Gesellschaft an all Situatioun uerdentlech preparéiert ass. An duerfir sinn ech frou, datt de Mëtten den Direkter vum Haut Commissariat à la protection nationale, den Här Guy Bley, mat heihinner komm ass, Well si hunn den Optrag kritt vun der Regierung, dat auszeschaffen. Mir hunn de Kader gesat. Si hunn elo eng Strategie op d'Been gesat, déi d'Regierung virun e puer Wochen am Regierungsrot ugeholl huet, déi mer de Moie an der Chamber presentéiert hunn, déi mer de Mëtte wëllen hei der Ëffentlechkeet virstellen, der Press virstellen an déi da vu lo un nach méi am Detail wäert ausgeschafft ginn an den nächste Méint A Jore, wéi gesot, et ass en Effort, deen ni ophält. An duerfir géing ech elo bieden, dem Här Bley e bëssen an de grousse Linnen eis ze soen, wourëms geet et. Wéi gesot, et geet drëm, zesummenzeschaffen an op all Zorte vu Risken, aktueller, an neier, déi mir nach guer net haut kennen, resilient ze sinn, widderstandsfäeg ze sinn, e Land ze sinn, wat an all Situatiounen op sengen zwee Féiss stoe bleift. Merci. Här Bley. Villmools Merci, Här Premierminister. Jo, et ass esou, datt effektiv d'Risiken evoluéieren a mir hu probéiert, eng Approche ze fannen, datt mer wierklech, Eng komplett Approche fir d'ganz Regierung, fir alleguernd Secteuren, fir datt mer par rapport zu all de Risiken e System hunn, wat, e Land hutt, wat resilient ass. Dat ass opgebaut op eng Partie Pilieren. Et ginn am Fong zwee ganz grouss Bléck. Engersäits, wat ass am ziville Beräich, wou ee sech muss schützen oder wou ee sech ka preparéieren, well dat Ganzt ass am Fong eng Preparatiounsstrategie am ziville Beräich an am militäresche Beräich. An dann hutt Der Beräicher, déi iwwergräifend sinn tëschent deenen zwee Secteuren. Wéi eng Pilieren sinn dat? Wéi eng Haaptsaile fënnt een an der Strategie erëm? Dat ass engersäits, wat eng nei Mëtt ass, ass d'Defense vun eiser Demokratie, d'Defense vun eise Grondrechter. Wéi ass, wéi funktionéiert eng Regierung weider? Wéi funktionéiert eng Chamber weider? Wéi funktionéieren déi dräi Pouvoire weider an engem Ëmfeld, wat haut awer evolutiv ass, wou haut Menacen op déi dräi Pouvoire sinn an Europa? An wéi muss een sech do opstellen, fir a sou engem Ëmfeld an deenen dräi Pouvoiren och, och resilient ze ginn? Notamment hu mer am Kader vun deem Sujet muer e ganzen Dag e Workshop zesumme mat all eisen nordesche Länner, mat de Benelux-Partneren, mat Däitschland a mat Frankräich, wou mer eis doriwwer échangéieren, kucken, wéi mer eis opstellen, ee vun deem aner léieren, wéi mer eben an deenen Aktiounen kënnen méi resilient ginn. Een zweete ganz grousse Pilier an eppes, wat fundamental ass, fir datt eng Gesellschaft gewicht, eng Gesellschaft resilient ass, dat ass, wéi kréie mer de Bierger an Zukunft och nach vill méi mat agebonnen. Mir hunn haut de Bierger, dee mer informéieren iwwer LU-Alerte, wat och nach weider wäert ausgebaut ginn. Mir hunn Informatiouns-Sitë wou de Bierger sech kann op Krisen virbereeden. Mir wëllen awer och an Zukunft nach Enquêten maachen. Mir wëllen de Bierger vill méi mat abannen, vläicht iwwer Associatiounen, iwwer eben déi Whole of Society Approach, fir och mam Bierger zesumme probéieren ze kucken, méi resilient ze ginn. Een drëtte Pilier, an deen och, deen och essentiel ass am zivile Beräich, dat ass, ee Land kann net funktionéieren, wann net seng essentiell Servicer funktionéieren. Dir braucht d'Waasser, Dir braucht Internet, Dir braucht d'Telefonie, Dir braucht all déi Essentiell Servicer an engem Land, déi musse fonctionnéieren. Do hu mer haut schonn eng ganz Partie Aktiounen, fir déi kënne méi resilient ze maachen. Dat soll och an dëser Strategie nach weider renforcéiert ginn, fir eben d'Sécherheet par rapport zu de Cyberattacken, par rapport zu all deene Menacen, déi op déi kritesch Infrastrukturen duerkommen, fir déi nei ze gestalten. Mir hunn och nei Aktiounen elo am Kader vun dëser Strategie lancéiert, datt mer zum Beispill reegelméisseg elo mat eise kriteschen Infrastrukturen zesummekommen, datt mer mam Privatsecteur, mam Mat de kriteschen Infrastrukturen aus dem Secteur public zesumme si och op nei Menacen opmierksam maachen, op nei Defien, déi op si och duerkommen an dësem Ëmfeld. An dat ass eng vun deenen Aktiounen, déi och an deem Pilier mat virgesinn ass. Dann ass e Land net resilient, wann och net seng Ekonomie resilient ass. Ech mengen, et brauch een eng libre Circulation vu senge Bienen. Mir mussen Mir hunn an der Pandemie gesinn, wéi schlëmm dat ass, wa Grenzen zou sinn, wann eis Mataarbechter vu kriteschen Infrastrukture vun de Spideeler net méi kënne schaffe kommen. Och dat sinn Aktiounen, fir eeben eng Ekonomie ze hunn, déi fonctionnéiert, eng Ekonomie, déi och, eng Kris kascht och Suen, ech mengen, dat huet een och an enger Pandemie gesinn, an et kann een net eng ee resilient Land sinn, wann net och eng Ekonomie do ass, déi ganz gutt funktionéiert. Dat sinn am Fong déi véier Pilieren, déi Der am zivile Beräich hutt. Dann hutt Der dräi Pilieren, déi e bësse méi transversal sinn. Dat ass engersäits de ganze Cyber-Volet. De ganze Cyber-Volet ass natierlech net nëmmen am zivile Beräich, mee och am militäresche Beräich. Dat ass och do, wou ganz vill elo haut zesummegeschafft gëtt tëschent dem zivile Beräich an dem militäresche Beräich. An dee soll och weider renforcéiert ginn, mat enger ganz Partie konkreten Aktiounen. Dann hutt Der, an dat ass och ee vun de Retours d'expérience aus Krisen, déi mer haten, ob dat d'Pandemie war, déi ganz Ressourcen a Gestiouns a Bemanagement vu Stocken. An der Pandemie hu mer gesinn, wéi wichteg dat war, fir zentral Stocken ze hunn, oder Aktiounen, wéi d'Kreatioun vun enger Centrale nationale d'achat logistique vun der Santé oder déi hutt de RESC-LU. Dat si sou konkret Aktiounen, fir eeben och an Zukunft, de Ressourcëmanagement nach méi staark opzestellen. An da gëtt et een neit Konzept, ee Konzept, un deem mer am Fong déi lescht Joerzingten an eise Länner net méi esou vill geschafft hunn, dat ass ee Konzept vun Défense civile. Wat ass Défense civile? Och do hu mer dës Woch am Kader vun der Semaine de la résilience ee Workshop mat eisen nordesche Partneren, déi doranner vill méi Erfahrung hunn wéi mir. Dat ass, wéi ënnerstëtzt den zivile Secteur am Fong d'Militär? Mir waren an de leschte Joren éischter bei Katastrophe gewinnt, datt d'Militär dem ziville Secteur hëllefe komm ass, mee haut iwwerleeë mer och, Mei wéi kann ee CGDIS, eng Police, eng Douane, aner zivil Acteuren de Militär ënnerstëtzen? Ee Militär kann net fonctionnéieren, wann e keng Stroossen huet. Ee Militär brauch Flughafen, ee Militär brauch och Spideeler, e brauch. Stroossen? A wéi ass dat Zesummespill eben tëschent dem Militär an dem zivile Beräich? Dat ass eng Planifikatioun, eng Preparatioun, déi mer haut rëm eng Kéier nei uginn, déi mer déi lescht Joerzingten net méi esou staark gemaach hunn. An dann zum Allerleschten am Fong de Pilier vun der Preparatioun vum Militär selwer, déi ech natierlech och haut an dësem Ëmfeld nei opstellen an dee ganzen Ensemble, Dat ass eben, wat déi Resilienzstrategie ausmécht. Dat hunn ech elo kuerz resuméiert. Dat sinn 149 Aktiounen, déi awer am Detail sech deelweis et hefteg a sech hunn, wou ganz vill Aarbechten nach ze maache sinn. An dat wäert de Kader och si vun enger Implementatiounsplang, dee mer elo déi nächst Wochen a Méint wäerten ugoen. Ech soen Iech Merci. Jo, Merci villmools, Här Direkter. Also, Dir gesitt, eng gutt preparéiert Gesellschaft ass eng resilient Gesellschaft. An duerfir geet et also drëm, fir datt mer gemeinsam, an ech ënnersträichen dat Gemeinsaamt, eis gutt preparéieren op d'Defie vun haut a vu muer. A wéi gesot, den Här Bley huet dat beschriwwen, d'Risken änneren. Mee mir hunn elo eng Strategie, och fir ze wëssen, op wéi eng Piliere mer esou eng Strategie opbauen, an déi muss dann elo am Detail nach deklinéiert ginn. Ech präziséieren och nach eng Kéier, Bei verschiddene Saachen ass dat en Effort, deen ni wäert ophalen. Den Här Bley huet ee vun de Pilieren, ass eng resilient Ekonomie. Dat ass net eppes, wat ee mat enger Moosnam decidéiert an dann ass dat gemaach. Do muss een sech also ëmmer erëm upassen, och un d'international Situatioun. An och d'Risque wäerten änneren, well virun engem Joer hu mer net iwwer Drone geschwat, bemol schwätze mer iwwer Dronen, elo schwätze mer doriwwer, mee muer kann et eppes anescht sinn. Wann e Kabel am Baltesche Mier duerchgeschnidde gëtt, hu mer net gemengt, datt dat kënnt op d'mannst fir déi Regioun esou vill Schued mat sech zéien. An duerfir nach eng Kéier, Eis Ziler hei ass eng gutt Kooperatioun, zivil a militär, mee och national a lokal, an och Privatsecteur an ëffentleche Secteur, mat der Zilsetzung, fir déi vital Funktioune vum Stat an all Situatioun kënnen ze garantéieren, fir eis kritesch Infrastrukturen ze protegéieren, fir resilient ze sinn am Beräich vun der Informatik an, Och mengen ech, eis als Bierger, och alleguerten, ouni datt do jiddwereen elo direkt muss zum eng offiziell Roll hunn, mee datt jiddwereen sech am Kapp och mat preparéiert op verschidde Szenarioen a säi klenge Bäitrag derzou leescht, esou wéi mer dat och a Finnland gesinn hu wou d'Leit natierlech, och well se niewent Russland wunnen, am Fong op villes méi preparéiert sinn, wéi mir dat vläicht waren. Och Well mer déi lescht Joerzéngten a Fräiheet a Fridde konnte wunnen a mir hoffen, datt wa mer gutt preparéiert sinn, och an Zukunft kënnen a Fräiheet, a Fridden an a Wuelstand kënne liewen. Dat ass eist Zil an dorunner schaffe mer. Dat hei ass een Deel dovunner an dofir heescht et jo och Lët'z Prepare. Voilà, dann äntwerte mer gäre Froe wann Der der hutt.

Und Sie haben Drohnen angesprochen. Mich würde interessieren, wann Luxemburg Drohnen über Findel oder vielleicht über anderem Gebiet abschießen kann. Also éischtens emol mengen ech net an dëser Matière, wéi an aneren och, dat een iwwer Pflichten soll fueren. Et soll een d'Bierger mathuelen. Dat ass dat, wat ech a ville Beräicher vun der Politik soen. Et soll een d'Leit informéieren. Et soll een se encouragéieren. Mir gesinn net vir, dat mer hei Leit zu Saache verpflichten. Dat Zweet, dat ass just, well Der dat derzwëschen dat Wuert Bunker genannt hutt, Mir plangen net, Bunkeren ze nennen. Hei geet et drëm e Kader ze schafen, fir op verschidde Riske virbereet ze sinn. Mee muss een dat nach ëmmer op eng raisonnabel Aart a Weis maachen, déi och an eise Kontext passt. Et ass evident, datt Finnland op enger anerer geographescher Plaz läit wéi mir. Firwat hunn ech Finnland genannt? Aus zwee Grënn. Dat eent ass, well de Rapport Niinistö vun der Europäescher Unioun vun engem finnege fréiere President a Premier geschriwwe ginn ass a firwat ass e Finn chargéiert ginn, well Finnland ganz grouss Erfarung an deem dote Beräich huet. An duerfir war ech och zesumme mam Här Bley a mat enger Rei Collaborateuren eis dat och a Finnland ukucken. Mee Finnland ass elo net e Copy-paste fir Lëtzebuerg. Eis Ekippen hunn sech och Holland an d'Belsch ugekuckt. Och dat ass net copy-paste, mee selbstverständlech soll een sech bäi esou Matièren inspiréiere loosse vu Länner déi eis relativ ähnlech sinn. Zu den Dronen, ech sinn net den, weder den militäreschen nach de polizeilechen Expert. Ech mengen, déi Thematik soll een och net iwwerdreiwen, well et ginn honnert verschidden Zorten Dronen. Et ginn där militärescher Dronen, do brauch et eng militäresch Äntwert. Do ginn et Reegele vun der NATO, fir kënnen esou eppes erofzeschéissen. Mee bis déi iwwerhaapt zu Lëtzebuerg sinn, mengen ech, si se schonn an deene Länner, wou se hierkommen, an der Zwëschenzäit erofgeschoss ginn. A wat déi kleng Dronen ubelaangt, Do huet d'Police déi noutwendeg Mëttele, sou wéi ech dat verstinn, fir kënnen sou Dronen ze jammen, ze neutraliséieren. Mee wéi gesot, dat muss ee sech am Detail ukucken. Wat interessant ass un deem Beispill ass, an dat hunn ech och gemierkt, wéi mer zu Kopenhagen eriwwer geschwat hunn, datt d'Experten eis gesot hunn, datt all puer Wochen nei Saachen do erfonnt ginn, soudatt een ni eng total Äntwert op eppes huet. An datt mer elo haut do doriwwer schwätzen, mee et ka ganz gutt sinn, datt an a dräi Méint aner Gefore kommen. An duerfir soll ee sech net op eppes focaliséieren, mee et soll ee e méi breet Bild hunn. An eis Stratégie de résilience ass, fir op all Gefore prepaseréiert ze sinn. A mengen Aen ass vill méi eng grouss Gefor d'Cybersécherheet wéi zum Beispill elo déi Dronen, well an der Cyber sinn vill Länner an Europa schonn attackéiert ginn, och Lëtzebuerg, a mir konnten dat bis elo gutt ofwieren. An dat ass och, wat ee weider muss, muss dru schaffen. Et muss een op alle Pisten an op allen aktuellen a potenziellen zukünftege Risken preparéiert sinn. Dat ass de Kader, dee mer hei schafen.

Här Bellay, Dir hutt gesot, et sinn 149 Mesuren hei an där Strategie dran, an do waren der dobäi, déi hätten et a sech. Wat mengt Der domat? A gëtt elo eng Prioriséierung gemaach vun Domainer, wou een elo mol als éischt muss reagéieren, fir wierklech prett ze sinn? Mir wäerten effektiv un engem Implementatiounsplang schaffen. Déi 149 kann een jo net beieneen ëmsetzen. An do sinn der dobäi, déi och vill méi laang daueren. Wann een, wann ee Mesurë kuckt, wéi zum Beispill, datt de Bierger iwwer vläicht iwwer Joren eng aner Kultur kritt, dat ass eppes, wat een net, wat een net an zwee Méint mécht. Dat ass eng ganz Kultur, déi een, déi ee kann opbauen, wou ee mat Sensibilisatioun, mat Campagnë ganz villes ka maachen. Dann hutt Der Beräicher, wou mer schonn Ech soe mol, wéi ech elo grad gesot hunn, nach ëmmer dra geschafft hunn. Mir hunn nach ëmmer kritesch Infrastrukture protegéiert, wéi de Premier virdu gesot huet. Mir hu scho laang hu mer Pläng fir verschidde Kriseszenarioen. Da kommen awer hei Saachen dobäi, déi mer haut net haten. Mir haten haut déi Défense civile, dat ass e Konzept, dat hate mer net méi. An dat ass vill ze plangen, wéi déi zivil, déi militäresch Strukturen zum Beispill kënnen ënnerstëtzen, do sti mer éischter, ech wëll net soen op engem wäisse Blat, mee op engem Blat, wou mer vill méi mussen developpéieren, wéi an aner Beräicher. Merci. François Aulner fir rtl, fir déi, déi op Youtube matkucken. Ech hu e puer Froen, se sinn der deelweis geäntwert ginn, mee ech wollt nach eng Kéier op. dat agoen, wat mäi Kolleeg virdru gefrot huet. Dir setzt op Fräiwëllegkeet, also op jidde Fall net op Flichten. Mee wann ee elo d'Défense civile kuckt, dat bedeit jo dann iergendwéi einfach just méi Aarbecht fir déi, déi scho fräiwëlleg ënnerwee sinn oder déi sech scho vill engagéieren am Militär, mee awer och eebe bei den, bei der Protection civile, beim CGDIS an esou weider. Muss een net awer iergendwéi kucken, fir déi Kultur, déi Der wëllt och iwwer Jorzéngten oder Joren schafen, awer e bësse méi ze mat anzebannen. Déi Kultur mat abannen, dat ass eng vun den Aktioune bei der Société résiliente. Mir hunn a Finnland zum Beispill gesinn, ech hunn de Moien d'Beispill och gesot, hei am Land, wa mir Iwwerschwemmungen hunn a mir wëllen eis Bevëlkerung zum Beispill evakuéieren an eng Sportshal, da stelle mir eis haut d'Froe, wéi maache mer dat, fir do z'iessen ze bréngen, wéi maache mer dat, fir do Decken hinzebréngen. A Finnland bréngt de Bierger dat selwer mat. Hien ass selwer resilient, hien huet selwer doheem. Fir de Fall vun enger Evakuatioun bei enger Iwwerschwemmung huet hie Saachen dobäi. An dat entlaascht de CGDIS oder en aneren Acteur, eng Gemeng, déi dat muss organiséieren. An dat ass dat Puzzlestéck och vun där Strategie. Wann do jiddwereen och nëmme e bëssen eppes mécht, da si mer zesumme méi staark. An duerfir soe mer och, Komm mir preparéieren eis zesummen. Jidderee soll eng Bounenschlupp bei sech preparéieren fir den Eeschtfall. Wéi mengt Dir, datt d'Leit dat fäerdeg bréngen? Ech denken un den Trounwiessel oder aner Evenementer, wou d'Leit sech éischter iergeren, well net genuch Stänn do sinn, an da soe se, jo, d'Veräiner kéinten awer nach méi maachen. Dat ass jo awer éischter e bëssen d'Mentalitéit. Ech wëll nach eng Kéier soen, datt mir net, dës Regierung ass keng Regierung, déi d'Leit zu eppes forcéiert hei. Ech mengen, d'Leit si mündeg Bierger, Et si gutt informéiert Bierger. Duerfir ass och eis Strategie, datt mer elo d'Leit emol informéieren, datt den HCPN zesumme mat all den Acteuren, déi do mam HCPN zesummeschafft, de Leit emol eise Wee beschreiwen. An ech mengen, datt mer do ganz villes mat der Fräiwëllegkeet och erreechen. E Wuert zu Lessons learned, Am Moment schéngt eng Grippwell am Gaang ze sinn. Et gouf lo net vill kommunizéiert iwwer Gestes barrières oder dass ee soll oppassen, wann ee Symptomer huet, fir net bei vulnerabel Leit ze goen. Ech hunn dozou keng Informatiounen. Dat musst Der dann déi zoustänneg Ministerin froen. Ech kann e weiderginn. Ech wollt eppes iwwert den Noen Osten nofroen. Jo, ech wollt nach kuerz bei der Residenzstrategie bleiwen. Et si vläicht och nach anerer, déi eppes wollte soen, mee vue dass mer hei nieftenee sëtzen. Merci. Wat, wat kënnt da genee op d'Bierger elo zou, wann Der sot, et ass fräiwëlleg, mee mir mussen awer do iergendwéi Changement de mentalité erreechen? Elo schéngt et och do en Internetsite ze ginn, deen ech elo leider nach net konnt opruffen. Wat, wat genee muss een elo wëssen? Jo, et ass richteg, datt ab haut dann och een neien Internetsite Let's Prepare wäert online goen a wou och déi ganz Strategie hei erkläert ass a wou och Recommandatioune wäerte fir de Bierger mat dobäi sinn. Mir hunn dat och haut schonn. Ech menge mir hu schonn eng Partie Internetsiten, wou verschidde Kitten erkläert sinn, wou iwwerhaapt och erkläert ass, wéi eng Risike gëtt et an engem Land. An ech mengen, einfach scho mol de Risiko kennen, deen et an engem Land gëtt, ass scho wichteg. Ech weess net, ob all Bierger sech bewosst ass, wéi eng Risiken iwwerhaapt an engem Land sinn. An ech mengen, dorobber kann ee sech preparéieren, dorobber kann ee sensibiliséiert ginn. Duerfir huet een absolut keng Pflichten, mee wann een op ee Risiko sensibiliséiert ass, wann een sech och schonn eng Kéier mental dorop virbereet huet, Wat giff dat da elo heeschen, wann ech an déi Situatioun giff kommen? Dann ass een awer, meng ech, besser preparéiert an kritt ee besser reagéiert den Dag, wou dat dann, wann dat dann och optrëtt. Jo, ech wollt nach eng Kéier soen, datt déi Strategie eigentlech dräi, véier Voleten huet. Dat eent ass, mir mussen d'Risken anticipéieren, Risken, déi natierlech an der Zäit Evaluéieren, well och déi, déi eis schlecht wëllen oder heiansdo d'Natur, nei Risque kënne mat sech bréngen. Dann ass deen zweete Punkt, Wéi reagéiere mer doropper, wann dëst oder dat antrëtt? Dann ass dat Drëtt, Wéi adaptéiere mer eis an esou Situatiounen? An dat Véiert ass, Wéi stelle mer eis dono erëm op, datt mer esou schnell wéi méiglech erëm kënne fonctionnéieren? Dat sinn am Fong déi véier Elementer, wou et elo emol drëm geet, d'Leit doropper ze preparéieren, eebe well déi Riske geännert hunn. D'Héichwaasser, dat kennen d'Leit, um mannst déi, déi an deene Regiounen wunnen, déi hu sech mat der Zäit och manch heiansdo no schwieregen a batteren Erfarungen, hunn déi sech e bëssen doropper preparéiert, de Staat, d'Gemengen an déi Leit selwer. Se hunn. Et ass gekuckt ginn, wou se konnte bauen. Et sinn extra Moossname gemaach ginn, fir datt d'Héichwaasser net soll kommen. A wann et da géing kommen, hunn d'Leit selwer verschidde Saachen an hiren Haiser gemaach. Dat ass e Beispill, wou ee gesäit, wann ee preparéiert ass, dann ass ee scho e bësse méi geschützt. Mee elo ginn et eeben Eng grouss Panoplie vu Risken, an ech menge wierkstam an enger Zäit liewen, wou déi Zuel vu Riske, vu Gefore fir eis Bevëlkerung méi grouss ginn ass. An et ass eis Aufgab, an dat ass de But vun dëser Strategie, fir widderstandsfäeg ze sinn, eis ze preparéieren op verschidden Incidenten, a wéi gesot, dat net ad hoc een niewent deem aneren ze maachen, mee zesummen, zesummen zivil a militäresch, zesummen ëffentlech a privat, zesumme lokal an national. An dat ass déi nei Approche, déi dës Regierung mat dëser nationaler Strategie an d'Wee wëll leeden. An duerfir ginn et eng ganz Rei Punkten, déi mer mussen nach deklinéieren. Wéi gesot, verschiddener sinn der, déi een ëmmer erëm muss deklinéieren, anerer, do geet et vläicht duer mat zwou, dräi Moossname fir dat ëmzesetzen. Oui, moi je voulais vous demander si vos travaux incluaient une réflexion sur la Constitution pour redéfinir la notion d'état de crise

Et ass jo am Kontext och vun de méi héijen Défense-Ausgaben elo ganz vill Rieds vun dual use an eben och, dass dass net just Suen ausgi gi fir reng militäresch Zwecker, mee och fir eis Gesellschaft ofzesécheren. Kann ee sech dann elo virstellen, dass eng Rei vun deene Mesuren, wéi vill och ëmmer, wäerte vun deem Etat do profitéieren? Jo, ech hunn och virdrun eng gesot. Dat hei ass e Kader. E Kader mat klore Richtungen, Ziler, déi mer wëlle maachen. Verschiddener kaschte Suen, anerer kaschte keng Suen. Et sinn der vill derbäi, déi keng Sue kaschten, wa mir kucken, wéi mer eis Demokratie stäerken, wéi mer kucken, wann d'sozial Medie ginge mëssbraucht ginn, da sinn dat keng Moossnamen, déi Sue kaschten. Dat si Moossnamen, wou mer eis musse Preparéieren, wou mussen d'Leit informéieren. Duerfir ass net alles hei mat Suen oder mat Leit ze chiffréieren. Verschidde Saachen och, wéi ech virdru gesot hunn, dat sinn der, déi kënne gemaach ginn an den nächste sechs Méint. Anerer wäerten ëmmer erëm Musse gemaach ginn. Ech hunn Iech d'Beispill ginn, eng resilient Economie, dat ass eppes, wat ee muss ëmmer erëmmen. Dat ass näischt, wat eng Kéier gemaach gëtt an da si mer fir zéng Joer roueg. Wat kloer ass, datt, wa mer iwwer zousätzlech Ausgabe schwätzen an der Defense, gebrauchen ech ëmmer d'Wuert vun der Sécherheet, well ech mengen, datt d'Defense haut méi breet ass wéi déi klassesch Def, well d'Sécherheet haut méi breet ass wéi déi klassesch Defense. Sécherheet huet vill Aspekter, ech hunn d'Beispill gi vun der Cybersécherheet, doranner muss een natierlech méi investéieren an dat wéilt mer och maachen. An duerfir war et och wichteg, wéi deemools gesot ginn ass bei der NATO, déi 5 Prozent, déi sinn natierlech an engem spezielle geopolitesche Kontext genannt ginn, ass vu ville gesot ginn, mee dat kann net alles an déi klassesch Defense lafen. Mee do schwätze mir vun den nächsten 10, 15 Joer. Jo, eng Rei vun deenen Dépensen, déi hei ufalen, déi wäerten als Sécherheetsdépense kënnen a wäerte comptabiliséiert ginn. Mee mir hu kee prezise Budget elo hei eropper gesat, well dat ass eng Panoplie vun ënnerschiddlechen Aktivitéiten, Et ass och net esou, datt den HCPN elo all déi Aarbechte mécht, datt een einfach seet, hei kritt Dir 100.000 Euro an da maacht Dir dat. Esou fonctionnéiert dat net. Den HCPN huet als Aufgab, den Haut Commissariat à la protection nationale huet als Aufgab, d'Koordinatioun ze maachen. Dee schafft zesumme mat all deene Ministèren, all deene Verwaltungen, fir do e Resultat draus ze fannen. An duerfir fannt Der och do Kreditter an deenen eenzele Verwaltungen a Ministèren iwwert déi nächst Joren, déi net elo op enger Plaz all Regroupéiert sinn an d'Defense ass natierlech ee Block dovunner, mee Cybersécherheet ass en anere Block dovunner. An da ginn et Reserven, déi mer mussen uleeën, déi de Staat schonn zum Deel huet bei Medikamenter an Ähnleches. Dat fënnt ee bei der Santé. Esouguer et ass eng Panoplie vu Saachen, mee natierlech falen déi ënnert eis allgemeng Sécherheetsausgaben. Här Premier Minister, Dir hutt vill vun der Cybersécherheet elo geschwat. Dir huet och, just fir kuerz nozehaken, Dir hutt gesot, Dir gift do awer gär den Investissement an d'Luutz-Sätz fir d'Cybersécherheet. Ass dat eppes Neits oder gëtt et do eng nei Zuel? Nee, nee, ech hu gefrot, datt mer, ob mer do gutt équipéiert wären. An do gëtt mer gesot, Jo, mir hu villes, mee vläicht brauche mer do nach e bësse méi e Leit, déi sech dorëms bekëmmeren. An duerfir hunn ech och an der Regierung gesot, datt ech gären hätt, datt op deene Plazen, wou där Experte vu Cybersécherheet gebraucht ginn, datt mer déi och do gingen astellen. Well d'Fro, déi ech eigentlech wollt stellen, an dass, wéi en Investisseur géing iwwerleeën, net alleguer d'Eeër an ee Kuerf leeën, fir méi sécher ze si viru Risiken. An et gesäit een eeben, datt Cyberattacken eppes méi heefeges gëtt, eppes ëmmer wéi evolutiv ass. muss een iergendwéi awer dann erëm och bi primitiv Moyenen ëmmer op der Säit hunn, sief dat wa beemol Luxtrust net méi geet, awer während engem Dag oder méi, oder wann een d'Tanklagerdiskussioun kennt, déi schonn och Joerzéngten al ass, ob een awer muss erëm méi Bensinn op der Säit hunn. Dat si keng Iwwerleeungen elo. Ganz generell schléisst de Pilier vun de logistesche Moyenen, Keen Thema aus, dat ass ganz large gehalen, mee wéi de Premier och richteg sot, mir sinn elo als HCPR net den Expert vun all eenzel Aktioun, déi hei an der Strategie steet. Et ass eng Strategie, déi vun alle Ministèren zesummegeschriwwe ginn ass, an dat sinn Thematiken, wou ee sécherlech mat den Fachministèren och am Detail muss kucken, wéi eng. konkret Aktiounen do hannendru stinn oder wéi eng, op Är Bär Fro do z'äntwerten, well do sinn ech scho net de Spezialist dovunner. Ech mengen, dat si Saachen, déi een mat enger Energie oder esou muss, kann een dat diskutéieren. An da soll een och net doriwwer schwätzen, well et geet jo drëm, eben resistent ze sinn, resilient ze sinn an net deem ze soen, deen ee wëllt attackéieren, wat een alles en place huet. Merci. An ech wollt Iech just eng Fro stellen, well Der ugefaangen hat mam Noen Osten. Ech wollt Iech just froen, ob dann d'Sanktiounen, déi an der Maach waren, vum Dësch sinn, géint Israel, géint d'israelesch Regierung, respektiv och wéinst den aggressiven a brutale Siidler, oder ass dat nach ëmmer en Thema? Ech hunn Iech gesot, well dat och meng Gefühlslage haut ass, datt haut en Dag ass vu Freed an Erliichterung. Haut komme Leit fräi, déi an de Kelleren hu misse sëtze vum Hamas wärend zwee Joer. Do bleift ee Moment stoen an do freet ee sech driwwer. Freet ee sech driwwer fir déi Leit, fir Familljen an Israel an et freet ee sech, datt am Gaza d'Bombardementer ophalen. Wat elo an den nächsten Deeg geschitt, mengen ech, muss een och kucken à la lumière vun deem, wat op där Konferenz zu Scharm el-Scheik diskutéiert gëtt, wou Amerikaner, Araber, Israelien an Europäer zesummesëtzen. An da, mengen ech, muss een dat an där Perspektiv an deenen nächsten Deeg nach eng Kéier evaluéieren. Dat wat an den leschte Woche geschitt ass a wat zu deenen Diskussioune geféiert huet, ass natierlech net vergiess, mee ech hoffen, datt mer haut an eng Strategie vun Hoffnung a vu konstruktivem Denke kommen an datt een all Optioun sech muss weiderhin ophalen, mee eist Zil muss sinn, Fridden an där Regioun ze kréien. An dofir brauch ech jiddwereen um Dësch. An ech kucke mer elo mol gären un, wat meng europäesch Kolleegen, déi jo, dorënner de President vum Conseil européen, dee jo zu Sharm el-Sheikh derbäi ass, wat deen eis seet. Ech hunn Enn der Woch en Telefonat mam President Costa. An da meng ech, muss een all déi Froen do à la lumière dovunner kucken.